Бэрдьиэстээхтэн анал байыаннай дьайыыга сылдьар эр дьон оҕолоругар анаммыт Саҥа дьыллаах тэрээһин Мэхээлэ Дьөгүөрэп аатынан сынньалаҥ киинигэр Елизавета Мартынова туруорбут Тимофей Сметанин Кыһыл былааттаах кыыс остуоруйатыттан саҕаланна. Оҕолор остуоруйа алыптаа дойдутугар киирэн чуумпунан олорон көрдүлэр. Бу күн чахчытынан Бэрдьиэстээх нэһилиэгиттэн СВО-га уопсайа 6-11 киһи кыттыыны ылла. Быйылгы тэрээһин ийэҕэ көмө, оҕоҕо үөрүү, дойду президенин граныгар кыайбыт СВО кыттыылаахтарын оҕолоругар үөрэх кэннэ дьарыктар бырайыагын иитинэн барда. Үлэни нэһилиэк ыччакка агентствотын иһинэн тэриллэн үлэлиир Сарыал коммерческая суох тэрилтэ аатыттан агентство специалистара уонна нэһилиэк баһылыгын солбуйааччы Ксения Васильева суруйан көмүскээбиттэр. Биллэрээ да күн кэллибит Горнай улууһун делегацията буоламмыт баран уолаттарбытын көрсөн дьонноро биэрбит посылкаларын тириэрдэммит уонна анал гуманитарнай көмөнү анааммыттан үксүлэрин көрсөн кэллибит дьиэ кэргэттэригэр уонна кинилэр оҕолоругар анаммыт тэрээһиннэр сылы быһа ыытылыннылар бу икки тыһыынча сүрбэ үс сыл устатын тухары бу манна чугэннэн туһанан кыттыспыт нэһилиэкпитигэр үлэлии олорор бары тэрилтэлэрбитигэр биирдиилээн дьоннорго улахан махталбытын тиэрдиэхпитин баҕарабыт. Оҕолору аралдьытар, сэргэхситэр оонньуулара, нэһилиэк дьаһалтатын иһинэн үлэлиир кыраайы үөрэтэр түмэл, оҕо модельнай библиотеката, сынньалаҥ киинэ, ыччат агентствота уонна култуура колледжын икки устудьуон кыргыттара ыыттылар. Ааспыт икки тыһыынча сүүрбэкки сыл балаҕан ыйыгар быстах хомуурга маҥнайгынан ыҥырыллан анал эпэрээссийэ барбыт Андрей Аленов бу күннэргэ дойдутугар уоппуска кэлбит Икки уол аҕата хорсун буолууга уолаттарын бэйэтин холобурунан иитэр. Мин бу уоппускаҕа кэлэ сылдьабын. Маннык бу тэрээһин ыыппыттар, ыҥырдылар оҕолорбутугар подарок биэрдилэр. Маннык күүс-көмө, администрация Таира наһаа үчүгэй. Махталбытын тиэрэйдэбит көмөлөһөргүтүгэр, дьоммутугар. Маннык баһыыбалар. Аан бастан хаһан барбыккыный?
Оттон бастыгы хаалыныыттан сүүрбэкки сентябрьтан уонна быйа выпускаҕа кэлэ сылдьабын. Тыбы бүтэн хаалсан бардым. Бу күн сынньалаҥ киҥир кэлбит байыанны дьайыы кыттыылаахтарын төрөппүттэрэ, кэргэттэрэ, оҕолоро олохтоох оҥорон таһаарааччылар бородууксуйаларыттан набордары тутан, өттүк харалаах, илии тутуурдаах бардылар. Ынах арыылаах, кырбастаммыт уонна эриллибит эттээх кэмпириэги Улуус дьаһалтатыттан уонна нэһилиэнньэттэн киирбит көмө үбүнэн хомуйбуттар ас наборун улуустаах бэтэрээн сүбэтэ түҥэттэ. Наборбутугар киирэр бу туох iki киилэ ынаҕа этэ киирэр. Эт уонна туран боллоно фарш киирэр, местнай уонна ынаҕ арыыта киилэ уонна буттан хаамай наадалаах мусарыыта. Былырыын холору биһиги туран боллоно алтуон хетте буойуннаай поллакпыт на быйыл онтукпут иккитэ элбээтэ. Инньэ гынан оттон биһиги ол үппүтүн эмиэ көрөммүт. Ону эмиэ эптэрэммит икки өттүнэн кыттыһаммыт командык набору иһин биир оҥордубут. Уопсайа тыһыыс отут киэтиибит, оннуттан бу бүгүн туран Бэчистээх нэһилиэгэр буолтар мероприятия диэммит бу алта уон оҕобутун оҕо дьонноругар манна түҥэтэбит уонна кэлэр нэдиэлэҕэ нэһилиэктэрбитин ыҥыраммыт бары ылыахтара. Бу курдук оҕолор уонна кинилэр ийэлэрэ үөрүүлээх көмө тэрээһинтэн астынан үөрэн тарҕастылар. Онтон саҥа сылбыт үүнэрэ улам чугаһаан иһэр. Бу кэмҥэ бары даҕаны эһиилги сыл иллээх-эйэлээх олоҕу түстүүрүгэр эрэллээх уонна баҕа санаалаах үктэнэбит. Роман Дмитриев, Горнай улууһа, Бэрдьиэстээх, ыччат агентствота.